Khuazaram kip in a rak kan lengmi Chin miphun nu le pa u le nau vialte hna Chin News Channel in kan in don hna. ACN cu CNC ah thlen a si cang. ACL rianṭuannak a daw i a rak kan leng tawntu hmunkip unau vialte hna, thazaang pek in na kan ṭanpinak cungah le thawngzamh kan rak tuah khawhmi na rak kan zohpiak lengmangmi cungah lunglawmhnak tampi kan nei. Melbourne Chinmi khua kan saknak ahhin a biapi in nitlaklei le nichuahlei tiin Chinmi tampi cu khua kan sa hna i kan i hlat ngai caah thawngpang theih hi a har ngai. Cu kong he pehtlai in nichuahlei ah hrambunhmi ACN cu A min hmang in sau ngai kar kan hlan a si cang. Asinain kan u le nitlaklei ummi hna nih zaanghleicawi in thawngramhnak, thawngzamhnak an tuah ve i nitlaklei nih an hmanmi le nichuahlei nih kan hmanmi min kha a rak i khat ngai caah ACN upate hna khuakhannak in ACN cu CNC tiah thlen a si cang. Hi min aa thlen ruangah a chung thilri aa thlengmi a um lo i a kan leng tawntu nih Pehzulh in nan kan len rihnak lai zong upatnak he nawlpat in kan in sawm hna. Nutung-nu Shak nih a thah kum sawmruk le kum thum a simi Christine Armstrong cu Australia New South Wales peng um Tathra khua ah a ummi minthang ngai a simi rili tlonlennak ah ti aa lirh lioah Shak nih a seh. Shark nih kum sawmruk le kum thumnu a ei hlan deuh ahhin a pasal pa nih shark cu fiang lo deuh khin a hmuh i meter pathum in pali tluk hrawng a sau lai tiah a chim. Cuti shark nih Christine a seh hnu cun palik nih cuka tilionak cu chikkhat an khar i shark nih a sehmi nu ruak cu kawl an ot nain nikhua ṭhat lo caah an pehzulh kho lo. Hi bantuk thil a can hlan ahhin Christine hi amah lawng si loin a hawile dang hna he ti an i lio ko nain a hawile cu kaltak in a hlat deuh ah amah lawng a va lioh lio ah Shakni a seh hi a si. Christine a chungkhar hna nih Christine hi Tetra khua um rili tilionak ahhin kumhleili chung him tein aa lio pengmi a si. Cu lawng si loin amah hrimhrim zong hi tilionak lei kam he pehtlai in chimh cawnpiaktu pakhat a si tiah an chim. A ruak cu palik nih helicopter he tilawng he an kawl liopi a si. Dollar za le sawm li chuah ding in tuahmi ah dollar thong sawm thum le thong sarih tu a chuak. Main ah pa pakhat nih USATM mahte tangka chuah khawhnak seh ah tangka US dollar zalat sawmli chuah dingin a tuah ko nain a rak chuakmi cu US dollar thong sawmthum le thong sarih, Australia dollar in thong sawmthum le thong kua le zariat le fanghra tu a rak chuak. Hi bantuk in thong an theihnak cu tangka chuah ai timmi pa cu ATM ah sau tuk a rauh cang ruangah a hnu in a hngakmi nu nih lunghrinhnak ngei in Main palik pawl a hei chawnh hna hnu ah thawng an theih hi a si. Mipa nih tangka cu a beg chungah a rawn hna kha officer pakhat nih a hmuh i tangka cu bank ah an pek ṭhan. Bank lei rianṭuantu hna nih mah kong he pehtlai in hlathlainak tuah dingin palik cu an fial hna lo nain palik lei nih cun hlathlainak cu pehtlai in an tuah ko. Mipa zong cu zei bantuk dantatnak hmanh a tong lo. Bank lei rianṭuantu hna nih cun hi bantuk thil a canmi hi code of error phung kha ai palh caah a si i mi zeihmanh ningcang loin an bank account kha a hnursuang hna lo tiah an chim. Ambulance union ah thinphannak a karh. Australia ram um ambulance union ah Nazi kullali chungah minung pahnih an thi. A ruang cu ambulance kha Nazi pakhat reng lo mizaw umnak hmun Gippsland ah a phak khawh lo caah a si. Cu kong he pehtlai in ambulance union cu a thinphannak tam tuk aa chap tiah thawng theih a si. A luancia cacawn nilini ah khan kum sawmruk a simi pa cu ruahlopipi in a pum chung thin le lung hna kha rian a ṭuan lo caah ambulance cu kawhpiak a si nain ambulance cu minute sawmnga tluk an hngak nain a phak khawh lo caah kum sawmruk pa cu a nunnak a liam. Culawng si loin cacawn nithum ni tho ah Bain Rivy nichuahlei August umter nu kum sawmsarih le kum hnih zong ruahlopi in a chunglei thilri rianṭuanning a dir caah ambulance kawhpiak a si ṭhiamṭhiam nain nazi pakhat le minute hleinga hnu lawngah a phak caah a nunnak a liam ve. Thihnak a tongmi chungkhar pahnih hna nih hi ambulance Victoria nih rian an ṭuannak kong he biaceihnak an ngei lai. Danny Hill ambulance ah assistant secretary a ṭuanmi nih hi bantuk thihnak ton hi a caantlai ruangah a si ko tiin mawh a phurh hna. Voikhatnak terpa thihnak kha cu thihnak a tonnak pawngkam um ambulance rianṭuan pawl daithlan a si i a voihnihnak tu kha cu a umnak khua i ambulance zungah rianṭuantu an um lo caah a si tiah a chim. Mr. Hill nih hi bantukin mizaw Cardiac arrest an um tik i ambulance kawh a si tikah minute thlenga ah a hmun phak dingin cozah lei in nawl chuah a si nain atu an rianṭuan ning ahcun minute thlenga si loin minute kul le thum tluk lawngah an phan tiah a chim. Ambulance rianṭuantu pawl cu hitihin cawnpiak an si, Cardiac arrest, Lunglei zawtnak a ingtuarmi hna cu minute pahra chung thlopbul loin an um ahcun thluak chung ummi cells pawl kha Thih hram an i thawk i nunnak hmuh ṭhan ding hi a har ngaingai caah nan i ralring lai tiah Mister Hill nih a chim. Solomon Islands ah tilian a tho. Ruahpi pehtlai in a sur caah Solomon Island cu tilian nih a den i a tlawm bik minung hleiruk an thi, cun minung thonghra tluk umnak hmun ngei loin an um. Culawng si loin khuachung thawngzamhtu nih minung sawmthum hrawng hi hmuh khawh loin an um rih tiah a chim. Honeria khuapi ah a can hi a si i minung thongrenglo cu lakhrawk umnak hmun ah khua an sak liopi a si. Penglei kam i i zohkhenhnak lei in eidin ding ti le rawl zong bawmhchanhnak an tuah cuahmah ve. Solomon Ruih Cross Secretary General Joanne Zolovec nih hiti tilian a kan phak hi ruah lo tuk in a si, ahohmanh nih tilian a rat kaa zong kan hmu lo tiah a chim. Kan pawngkam a ummi rili cu kan zoh i hmuh pengmi a si nain hi bantuk in rianrang tuk in ti lian te lai ti hi cu kan ruat bal lo ti zong a chim chap. Umnak hmunhma ngei pawl hrangah hmun hleikhat ah umnak serpiak an si. Cu hmunhma cu sianginn ah an si tiah The World Vision Aid nih a chim. Hi rawhralnak a tongmi hna hi Australia nih Australia dollar in thong sawm nga a bawmh hna i New Zealand zong nih New Zealand dollar in thong sawm thum a bawmh ve hna. Chaklei Korea nih Ukraine hneksaknak a tuah lai. Communist uknak a hmangmi Chaklei Korea nih a luancia caan ah Ukraine hneksaknak voithum a rak tuah bal cang i a tuahmi ruangah thlanglei Korea nih tlerhnak a tuah pah ve cang. The Democratic People's Republic of Korea lei in fiangtuk in theihternak an tuahmi cu nuclear hneksaknak kan tuah ṭhan lai ti hi a si. Hi an i timhnak kong he chaklei Korea nawlngei pakhat nih a chim. Cacawn ningani UN news conference tuah lioah North Korea lei hruaitu pakhat nih vawleipi nih hin hngak sehlaw nuclear hneksaknak kan tuah dingmi hi a hmuh lai tiah a chim. Cun cozah sullam hi zeizat dah a si? Hi bantuk in tlerhnak a ton tikah hin ti zong a chinchap i nuclear hneksaknak an tuah dingmi cu phundang in a si lai, hlan an rak tuahmi he aa khat lai lo. Indonesia nih Noah film a khap. Indonesia censorship board biakhiahnak in cacun ningani ah biskut in zapi zoh khawh dingin The Paramount film thlakmi Noah film cu ramchung ah khamnak a tuah. A ruang cu a tuanbia kha profet konglam deuh a si ruangah le cun Muslims nih Noah cu profet in an ruah i Khrihfa zong nih ruah a si ve caah khamnak an tuahnak bik cu a si. Minung million zahnih le sawmli hi Indonesia ah an um i, cu lakah cun zakhat ah sawmriat le pariat hi Muslim an si hna i, mi tlawmte lawng biaknak dang a zummi cu an si. Muslim biaknak nih hi bantuk prophet he pehtlai in zuk i thlakmi kan khap bakmi lawng si loin Noah fim nih hin kanmah Muslim a si zongah Khrihfa zong fahnak a pek khawh hna, tiah Zainut Tawhid Sari nih a chim. Vawleicung umnak khua ah man fak bik pahra le man fawi bik pahra hna economy sipuazi in thil sining hlathlaitu hna nih vawleicung ah khuasaknak umnak ah man fak bikmi pahra le man fawi bik pahra cu ABC News hmangin thawngthanhnak a tuah. A tuahmi chungah kanmah Australia lei in Sydney le Melbourne hi man fak bikmi pahra ah an i tel i Sydney hi man fak bik panga nak ah a si i Melbourne hi man fak bik paruk nak ah a si. Cun kul le khatnak ah Perth le Brisbane, cun sawmthum le pasarihnak ah Adelaide nih a van zulh ve. Vawleicung ram hna ah man fak bik khuasaknak khua hna cu pakhatnak Singapore, pahnihnak France, Paris, pathumnak Oslo, Norway, palinak Zurich, Switzerland, panganak Sydney, Australia, paruknak ah Melbourne, Australia, Geneva, Switzerland, Caracas, Venezuela le Tokyo, Japan an si i a pahranak ah Copenhagen, Denmark hna hi an si. Vawleicung khuasaknak ah a man fawi bik khua hna cu a pakhatnak ah Mumbai, India, pahnihnak Karachi, Pakistan, pathumnak New Delhi, India, palinak ah Damascus, Syria le Kathmandu, Nepal, paruknak ah Algiers, Algeria, pasarihnak ah Bucharest, Romania le Panama City, North America, pakuanak ah Jeddah, Saudi Arabia le pahranak ah Riyadh, Saudi Arabia hna an si. Sianginn ah ngakchinu cu thlacamnak nawl an pe lo. US ram Oviedo, Florida um Carolyn sianginn ah kum nga a simi Gabriel Perez cu chuncaw-ei hlan ah thla a cam lioah a sayamah pakhat nih thla na cam kho lo tiah a thlauh. Cuti thil a cangmi cu kum nga nute nih a nu le a pa cu a chimh hna, ka sayamah nu nih sianginn ah thlacam khawh a si lo, thlacamnak nawl na ngei lo tiah a ti tikah kum nga nute nih cun thlacam cu a ṭha tiin a leh ve. A hnu i a cam ṭhan aa timh zongah cam kho loin a thlauh ṭhan i a ruang cu cam a von i timh i a lu ai khun kha a hmuh peng caah cam kho loin a um. Gabriel a nu le a pa nih an fanu nih thlacam an set lonak kong a chimh hna lio cu mipi nih hmuh khawh dingin YouTube ah an taar. A ruang cu hi bantuk thil cangmi hi mipi nih theih ai tlak tiin an ruah caah a si. Asinain sianginn lei i nih cun kum nga nute cu a chimmi hi a hmaan lomi a si tiah an i pheh peng ve ko nain hringtu a nu le a pa nih kan fanu hi zakhat ah zakhat bak in kan zumh ko tiah bialehnak an ngeih ve hna. Rawl ei lai i thlacam hi Paris timi innchungkhar paoh nih hmanmi a si. Khoika umnak kalnak paoh ah thlacam kha zahpi loin cam dingin tiah an chimchap. Malaysia vanlawng pehzulh in kawl a si. vanlawngtlaumi kawl dingah vanlawng hleithumnak tam le tilawng hleikhalh reng lo hna cu australia lei ah thlah a si tiah australia ṭuanvo ngeitu nih a chim tilawng in hmunhma an zumhnak kha naihniam tiangin an kal cupinah technology lei zongin biatak tein vanlawng tlaumi battery thih hlan thih khawhmi thawng kha biatak tein lak khawh an i zuam Vanlawng a tlaumi hi tutiang hlathlainak an tuahmi ahcun thlanglei Indian Ocean ah a tla ko tiah zumh cu a si ko nain thilri tete an hmuhmi le vanlawng a tlaumi pehtlai in cun hmuh a si fawn rih lo. Tutiang hi zeiruang ahdah Kuala Lumpur in Beijing lei kal dingmi kha lam ṭha te zul loin kaa dang i a pial hi a si ti zong theih a si rih lo. Melbourne nichuah lei sianghleirun kaimi hna nih zaanghleicawi in tutoring an tuah lai. Melbourne nichuah lei sianghleirun kaimi hna nih zaanghleicawi in tutoring an tuah lai. Melbourne nichuah lei ah Chinmi Thantlang Hakha khuasa hi thongkhat le zathumnak tam khua kan sa hna. Hi chungah mino sianghleirun a kai kho cangmi hna hi sawmthumnak tam deuh kan si ve cang. Cu tikah sianghleirun kai cheukhat hna khuakhannak in ACUSF, australia chin university student fellowship cu rak dirh a si i a luancia thonghnih kum hleithum ah volunteer in tutoring zong tuah a rak si cang mah hmaban kha tukum zongah pehzulh in sianghleirun kaimi hna nih mino secondary a kai liomi hna cu an cawnmi ca kong ah bawmh ṭhan hna dingin timhtuahnak cu ngeih a si i a rauhhlan ah an thawk cang lai an saduhthahmi cu hi tuahmi zaanghleicawinak nih hin Kan Chinmi chungin thiamsang chuak kho usih, cun nu le pa hna zong nih thazaang pek kan thiam hna seh, cun a hleiin siangngakchia le nu le pa sianginn kai ning kong, bianabia ah zeitindah nurse engineering kai khawh a si, pathway systems timi a thei lomi hna zong kha lam fianter le hmuhsak kho hna sih ti hi saduhthah cu a si.